d tugdi. Uqbel tuccḍa, yeɛni aɣelluy n umdan, am wakken i yeɣlaqen umdan, llan akked Ṛebbi, sɛan laman deg-s. Awal Iqedsen yenna-d d akken Ṛebbi yella yettmerriḥ di tebḥirt-agi, yerna yezmer lḥal ahat yal tameddit ttmerriḥen yid-s, maca neɣ meɛna mi ɣlin di ddnub, Ḥulfan s tugdi. Di tseddar tis ɛecra, yeɛni di gma-tneɣ Rabeḥ, di tseddar tis ɛecra n udlis Laṣel n ddunit, ixef wis tlata, taseddart tis ɛecra, yeɛni Genèse chapitre trois verset dix, yeqqar-d d akken slan i ṣṣut n Ṛebbi, teɣli-d fell-asen tugdi. Tugdi tesɛa tuqqna ɣer lmut. Acuɣer akka? Mi akken ara d-nwexxar ɣef Ṛebbi, nettwexxir-d ɣef tudert. Cciṭan d aṛebbit n lmut. Mi yedneb Adem, yeffeɣ deg yiwet n tgelda yekcem ɣer tayeḍ. Yeffeɣ-d si tgelda n Ṛebbi yekcem ɣer tin n Cciṭan. Mi ara d-nas ɣer Lmasiḥ, itekkes-aɣ tugdi. Tugdi tettekk-d seg wayen i nettḥebbiṛ. Deg umedya, yeɛni di lemtel, nuggad ad d-negri ur nesɛi ara kra n tɣawsa, neɣ a ɣ-truḥ lḥaǧa. Nuggad ur nettizmir ara a nexdem kra akken iwata neɣ akken ilaq. Tugdi tezmer ad d-tban s waṭas n wudmawen. Yeɛni ma nezmer agmat neɣ rrbeḥ ad d-nefk imedyaten. Aman agmat-a yessefk ad neqbel tafekka n umedya d tidet, Adem d Ḥewwa. Mi akken ɛuṣan lameṛ n Sidi Ṛebbi, din din tekcem-itent-id tugdi. Tugdi. Ddnub i d-ittawin tugdi. Amin. Nekkni daɣen kulci nettader-it-id s tugdi. Ugadeɣ ay d-teǧǧ ṭṭunubil, ugadeɣ ad xedmeɣ anect-a ad ɣelṭeɣ, ugadeɣ, ugadeɣ, ugadeɣ ayaki, ugadeɣ ayaki. Tugdi, walakin tugdi i nebda deg yimawen-nneɣ.

Seg uccuḍ-nni i yecceḍ Adem d Ḥewwa. Amin.
Axaṭer akken d-tferqeḍ akka gma-tneɣ Yusef, Adem d Ḥewwa qbet ara ccḍen, ur ssinen ara tugdin. Ur ssinen ara.
D amin d asmi ara ccḍen i d-faqen iman-nsen belli ugaden, ruḥen ffren. Amin. Amin.
Tanemmirt. Ihi ad d-nefk imedyaten, d acu i yettaǧǧan amdan yettagad? Llan temqaren tismin. Mi ara nagad, a ɣ-yeǧǧ umdan i nḥemmel, neɣ ad d-yekneg nnig-neɣ umdan nniḍen. Tismin, Tameṭṭut tettasem ɣef urgaz-is, tettagad ma ad twali kan ihedder i walbaɛḍ deg yirgazen, s tin ahat ayen ad tḥess s tismin ad tagad ad tt-id-yeǧǧ.

Tlamt daɣen tikerkas neɣ lekdeb. Mi ara nili ur nḥemmel ara ad d-nesken amek i nga di tilawt, yeɛni di lḥaqiqa, en réalité, dɣa din nteffer iman-nneɣ. Tin yiwen gma Tnayesf, Skiddbeɣ-as axaṭer ugadeɣ.
Qqaren-d awal-agi. Skiddbeɣ-as axaṭer ugadeɣ. D tugdi-nni i t-id-ggren i wakken ad iskiddeb. Tebdin fell-aɣ.
Amdan yesɛan tiddas, yeɛni li kombin, hmm. eh, tiḥila. Tiḥila. Wagi d amdan ur nesɛi ara tissas, yeɛni eh, nnif, l'honneur, ur yezmir ara ad imagger tallit akken i d-tusa, yeɛni yezmir ad imagger taswiɛt akken i d-tusa. Hmm. Yella daɣen mqaren aɣbel. Mi ara nesɛa anezgum, yeɛni la tristesse, d aḥzen, ad nettḥebbiṛ kan i uzekka. Yella daɣen lxiq ittekk-d si tigdi. Llan daɣen ayen umi qqaren iḥeckulen. Ula d iḥeckulen sɛan assaɣen, yeɛni des relations neɣ lɛalaqa akked tigdi. Amdan yugad ɣef uzekka, ɣef wayagi i ixeddem iḥeckulen. Ad yettruḥu ɣer iderwicen akken ad d-yaf.

Yuggad lekra sxedmen. Amin. Amin.
Yeɛni ad d-naf agmat neɣ rabeḥ tugdi-agi terṣa deg umdan. Terṣa deg umdan, azgus d ayen i d-newweḍ s Adam d Ḥwa. Amin. U mačči d ayen i d-nuɣal di ssuq. Amin.
Mi ara d-nas ɣer Yasuɛ Lmasiḥ, netteffer tugdi yellan deg-neɣ. Am akken d ayen iɛeddan, netteɛraḍ ad nettu ur neẓri ara d akken nuɣ tanumi akked tugdi.

ama eh, s tezmert-is s ṛṛuḥ-is iqedsen i yellan di tudert-nneɣ yezmer eh, ad ɣ-yessufeɣ si tugdin-agi eh, axaṭer win yesɛan leḥmala sidi ṛebbi ur sɛu ara tugdi amin amin ayagi d ayen yellan deg-neɣ ur s-nettfaq ara yasuɛ lmasiḥ yusa-d ɣer ddunit yemmut ɣef umidag Akken a ɣ-yekkes tugdi akken tebɣu tili. Amin.
A gma Rabaḥi ma tebɣiḍ ad d-nɣer deg udlis umi qqaren Iɛebraniyen ixef wis sin tiseddarin tis rbeɛṭac alamma d xmesṭac, neɣ ayen umi qqaren s trumit Hébreux chapitre deux versets quatorze à quinze. Imi arrac-agi ttwaxelqen s uksum d idammen, ula d netta yusa-d ṣṣifa n umdan, iwakken. ad yeɣleb s lmut-is cciṭan. Win akken iḥekkmen ɣef lmut, ad yekkes lxuf i widak akk yezgan d aklan sdaw uzaglu n lmut, ad ten-isellek. Amin.
Ihi, nɣil d akken mi nnumen s Yasuɛ Lmasiḥ, tugdi-agi ad truḥ kan akka. Lameɛna mačči akka i d-tḍerru. Adem akked Ḥewwa ffren iman-nsen zdat Ṛebbi, m akken d nven, ula d nekkni nteffer tugdi-nneɣ mi ara d-nas ɣer Lmasiḥ. Ṛebbi yebɣa a ɣ-yekkes tugdi akken tebɣu tili, a nettemyakk afus gar-aneɣ. Zzux, yeɛni ad nefk d amedya, zzux d tugdi. S zzux, netteffer tugdi-nni yellan deg-neɣ, dɣa nessimɣur iman-nneɣ, nezmer ad d-nefk amedya, ad d-nefk yeɛni amedya, un exemple, lemtel, amcic mi ara yaggad, yettcuffu iman-is, yettarra iman-is annect-ilat, yettbeggin-d am akken ur yuggad ara. Di tilawt, yeɛni di lḥaqiqa, en réalité, netta yuggad aṭas. Iɣersiwen. neɣ lḥayawan, les animaux, yettɛawaden ṣṣifa, d iɣersiwen yettaggaden. Ula d nekkni mi ara naggad netteffer. Mi ara namen s Lmasiḥ, neskan-d d akken nezmer i yiman-nneɣ, ur nettqirri ara d akken nesɛa tuggdi. Nettaggad ad walin wiyaḍ tuggdi-nneɣ neɣ amek nella s tidet. Deg waṭas n tikwal, nxeddem ayagi mebla ma neẓra, yeɛni bla ma nerr-d s lexbar, imi Rebbi d aḥnin, iḥemmel-aɣ, ittak-aɣ-d tignatin, yeɛni des occasions, i wakken ad d-nessuffeɣ ɣer tafat tugdi-nneɣ yefren. Imi nekkni d yiwet n tfekka neɣ d yiwet n lǧessa, mi ara d-nemlil, nnejmaɛ, Ad neddukel am yiwet n tfekka, ad nẓer anda ur nesɛi ara tazmert, dɣa dinna ad nemyenhu, ad d-nemel abrid, ad d-nqirs tugdi-nneɣ, ad neẓẓal n wagar-nneɣ. Mi ara d-nqirs tugdi-nneɣ, Lmasiḥ yezmer ad aɣ-yesseḥlu I tekkes-aɣ taɛkumt, ittak-aɣ-d tazmert. Amin a yemma-tneɣ Yusef, akka d-tenniḍ akka, ur d-neqqir ara s tugdi-nneɣ. Amin.
Ih, bala nekni ur nesɛi ara tugdi. D tidet. D aya kan, mi Sidi Rebbi yettweṣṣi-aɣ iwakken ad d-neqqir ma nili gar watmaten d tiysetmatin di tmezgida, ma nesɛa tugdi ad d-neqqir s lexṣaṣat-nneɣ ama d tugdi. I wakken Sidi Rebbi, atmaten-nneɣ, tiyesmatin-nneɣ ɣer tmezgida ẓẓalent fell-aɣ, tmezgida merra teẓẓel fell-aɣ, i wakken Sidi Rebbi a ɣ-iɛawen i wakken a neffeɣ si tuggdin-agi, a ɣ-yekkes tuggdin deg wulawen-nneɣ. Ma ur la d-neqqir ara, ṣṣaba am wakken a s-neqqar i Sidi Rebbi, aw akken i ttagadeɣ ara, aw akken ur sɛiɣ ara tuggdin.

axaṭer yugad yugad di twacul-nneɣ leqbayel d tugdin yettkeččam i warraw-nneɣ mačči mačči d ṭṭaɛa ad xedmeɣ yaki yenna-ak-id baba axaṭer ad ṭṭaɛeɣ awal-is mačči ad tugadeɣ tugadeɣ baba ayɣer ugadeɣ baba Ateṭṭeɛ-a awal-is yenna-yi-d xdem-tt akin, ad tt-xedmeɣ. Axaṭer d baba ateṭṭeɛ, mačči i t-ugadeɣ. Tugdi-nni ahat di tudert-is mi ara yimɣur, tugdi-nni kul mi ara yexdem lḥaǧa ad tt-id-tqabel-it tugdi-nni. Bɣiɣ ad xedmeɣ ad fetḥeɣ taḥanut, ugadeɣ, ugadeɣ ulac win ad yaɣen fell-i, ugadeɣ ur ttḥarareɣ ara ajerni-inu, ugadeɣ, ugadeɣ, ugadeɣ, ugadeɣ.

Mi ara nettiẓẓif neɣ mi ara nettsuɣu akk ɣef wayen yellan, ixuṣṣ-aɣ Ṛṛuḥ n Ṛebbi, ixuṣṣ-aɣ wayen i d-itekken seg igenni. Mi ara nili akken neḥwaǧ tazmert n Yasuɛ Lmasiḥ, ma yella nettiẓẓif, Deg wasmi nella d imeẓyanen, axaṭer tugdi tella deg-neɣ di temẓi-nneɣ. Wayeḍ umedya daɣen, yeɛni aṭas imedyaten i yellan. Kra imawlan ma ttidiren di lexsas neɣ llan d iẓawaliyen, heddren-d ɣef wayagi zdat n warraw-nsen ad qqaren. Yeɛni aṭas n twaculin, nekkni ladɣa nekkni d twaculin-nneɣ n Leqbayel. Amek ara teḍru? Azekka yid-neɣ ulac d acu nesɛa, dɣa arraw-agi-nsen mi ara yimɣuren, ad sen-teqqim tigdi-nni deg uzekka-nsen.
Tugdi-agi tezmer ad ten-terr d imecḥaḥen. D tidet a gma Yusef, di tkucul n leqbayel nhedder kan, imawlan ad tafeḍ heddren kan ɣef wayen i yeɛnan nitni, ayen ilaq ara i arraw-nsen ad slen, arraw-nsen slen-t. Meɛna llan akka teqqareḍ akka llan di lexṣaṣ.

Dayen ur k-ḥemmleɣ ara. Ayagi d ayen n diri s waṭas, acku neɣ axaṭer agrud ad yuɣal ad tekcem tigdi. D tidet a gma Taɛis, addem d Ḥewwa, ma d nuɣal addem d Ḥewwa, asmi i sɛan leḥmala n Sidi Ṛebbi, asmi llan di ṭṭaɛa n Sidi Ṛebbi, ur sɛin ara tugdi. Llan di leḥmala Sidi Ṛebbi. Amin. Ur sɛin ara tugdi Sidi Ṛebbi, ḥemmlen Sidi Ṛebbi, Sidi Ṛebbi iḥemmel-iten. D Ṛebbi i d baba-tsen. Amin. Agrud kif kif. Agrud ma yella iḥuss s leḥmala n baba-s, s leḥmala n yemma-s, iseɛɛu lettkal. Ma yella ad s-tiniḍ d ayen ur k-ḥemmleɣ ara, Dinna ad tt-id-tekcem tugdi, ad s-yini i baba-agi, d ayen yefka afus fell-i, d ayen i d-yettawin aɛewwiq aṭas aṭas deg tudert n ugrud. Nekkni d imawlan, ilaq ad nḥemmel arraw-nneɣ. Ilaq ad nḥemmel arraw-nneɣ. Akken akken Sidi Rebbi aɣ-iḥemmel, ilaq ad nḥemmel arraw-nneɣ daɣen. Akka i d-nniɣ kif Adem. Adem, ikcem-it-id lxuf, ibɛed ɣef leḥmala n Sidi Rebbi.

Ad yugad, ad tt-id-kecmit tugdi. Ayen ara yexdem, ad tafeḍ yesɛa tugdi. Ad yuli akken ad yerkeb seg uvilu, ad yugad. Ayen yexdem, ad yelɛeb lbalun, ad yugad. Ad iruḥ ɣer lakul, ad yenṭeq di lakul, yettagad, ur yezmir ara ad yenṭeq. Axaṭer tugdi-nni tekcem-it deg wul-nnes. Amin.
Amin. D awal igerrzen. Ihi leḥmala n imawlan d ayen yesɛan azal d ameqqran ɣer wegrud. Akka tfarqeḍ akka gma neɣ Rabaḥ. D ayen yesɛan azal d ameqqran ɣer wegrud. Awal-agi a s-yessekcem tugdi ad yettagad a s-ruḥen imawlan-is, ad yesɛu tismin d ddɣel. Ma yella nesɛa weltma-tneɣ tettagad, ayagi d ayen i tedder di temẓi-s

Ayen akk d-jemɛen ar daxel, yettuɣal-as d tugdi. Yettuɣal-as d tugdi. Tanemmirt. Tanemmirt.
Ihi, di tawacult-is ur tḥureb ara fell-as, yeɛni ɣef weltmatneɣ-agi, yeɛni ɣef teqcict, ama si tama n baba-s, ama si tama n yemma-s. Tugdi d ayen i s-d-iqqimen d ccama deg wul-is akk d terwiḥt-is.

Amecḥaḥ ur yezmir ara ad d-yini nekk d amecḥaḥ. Ad d-yini kan nekk ur ttṣerrifeɣ ara aṭas. Ih, ur ttṣerrifeɣ ara aṭas. Ur ttṣerrifeɣ ara maḍi.
Axaṭer ur yessin ara iman-is. Ɣef wayagi, Ṛebbi yefka-aɣ-d imɛawnen, yeɛni argaz i tmeṭṭut-is, tameṭṭut i urgaz-is. Ifka-yaɣ-d daɣen atmaten i ɣ-d-yezzin s yiman-nneɣ ur nezmir ara ad nfaq d akken d imecḥaḥen i nella. Ɣef wayagi ilaq ad nsel i wayen i ɣ-d-qqaren watmaten. Nniɣ-d i gma-tneɣ Yessefref, ur zmireɣ ara ad ak-d-iniɣ nekkini d amecḥaḥ.

Neɣ ad teṭṭfeḍ aṭas deg yedrimen, nekkni ur s-nesmeḥsis ara, ad neɛreḍ ad d-nebgen d akken nesɛa azref neɣ nesɛa lḥeqq. Mi ara d-inebbeh walbeɛḍ fell-aneɣ, ilaq ad anzeɣ u ad smeḥseɣ ayen i d-yeqqar. Yezmer tella tɣawsa deg-neɣ. Amecḥaḥ ur ittwali ara iman-is d amecḥaḥ, yeɛni akken i d-nniɣ akka lina, iɣil yettṣerrif kan akken iwata, yeɛni akken ilaq, yettḥebbiṛ i wayen akk i teḥwaǧ twacult-is, ijemmeɛ idrimen ahat ad d-taweḍ teswiɛt ideg ixeddem ara. Neɣ i tegnatin nniḍen, ilaq ad s-nefk azal i wawal-nni acku yezmer netta iwala-d ayen akken ur nettwali ara nekkni deg yiman-nneɣ, yeɛni akken i tt-tesfehmeḍ lli n ayemmat-nneɣ, Rebbeḥ ma yili yiwen ad k-yini kečč tettcuḥḥuḍ. Ilaq ad nefk azal i wawal-nni yeldin akken, axaṭer ahat netta iwala-d cceḥḥa-nni deg-k.
Amin yettcuḥḥun Amin yettḍeyyiɛen d ayen n diri. D ayen n diri. Win yettcuḥḥun a tin eh, tawacult-is eh, ad tɛic di lexṣaṣ, xas akken llan idrimen, ad tɛic di lexṣaṣ. Win yettzelin kan, daɣen ikat Sidi Rebbi daɣen ur iḥemmel ara annect akka. Ilaq kul mi ara neḥwaǧ lḥaǧa, nesɛa iṣuṛdiyen, lḥaǧa xuṣṣen warraw-inu, xuṣṣen isebbaḍen, asen-d aɣer isebbaḍen.

Ihi ad nkemmel daɣen deg imedyaten, aṭas imedyaten i yellan. Amin, yelhan imedyaten i yellan. Imedyaten, yani lemtul. I wakken atmaten-nneɣ, tismatin-nneɣ ad fehment belli eh, ilaq nekni yellan d imasiḥiyen ur nseɛɛu ara tugdi. Amin. Amin.
Ihi yiwet butmatna tesɛa tamacint i d-yessalayen aman texṣer. Hmm. Argaz-is yezmer ad d-yaɣ tayeḍ axaṭer yesɛa idrimen. Lameɛna yenna-yas. Ma yella zemreɣ ad t-ceggɛeɣ tameṭṭut-iw akked yelli ad d-agment ɣer lǧiran, fiḥel ma uɣeɣ-d tamacint nniḍen. Mi t-steqsan, yeɛni mi steqsan argaz-agi, acimi ur d-tettaɣeḍ ara tayeḍ? Yenna-yasen-d, yenna-yasen-d akken d akken jemɛeɣ idrimen akken ad d-aɣeɣ Takamyunt ad xedmeɣ yis. Ad d-awiɣ aɣrum i warraw-iw. Ihi anect akka yani rnat kan s zzyada i gma teɛyis akka d ɣer takamyunt ad xedmeɣ tarawit aki d ayen yelhan meɛna tamacint-nni i d-yessalayen aman texṣer. ilaq d tin i yezwaren d tin i yezwaren axaṭer mačči d tameṭṭut-ik ad tceggeḍ acḥal ɣer ljiran-ik ljiran-ik iwakken ad d-tawiḍ aman idrimen tesɛiḍ d lektebt akkin sakin seqqan-as smanas cḥa d ayen mačči d tterbiya yelhan amin amin amin ihi yebɣa ad d-yini d akken yettḥebbiṛ i twacult-is mi ara nsel d acu i d-yenna ad naf yesɛa lḥeqq meɛna Di tilawt, yeɛni di lḥaqiqa, en réalité, d amecḥaḥ i d amecḥaḥ. D amecḥaḥ. Ad nernu daɣen wayeḍ umedya ad d-nini, yiwen yerra idrimen-is di lbanka, tawacult-is akken ma tella txeddem. Yessi-s ur ttruḥunt ara ɣer uɣerbaz, yeɛni ɣer lakul, acku neɣ axaṭer xeddment. Ur d-ittak ara idrimen ula i lmakla, Meɛna ɣef leḥsab-is, netta d argaz i ttḥebbiren i uzekka, i taggara. Yiwen wass, yeɣli yehlek neɣ yuḍen, yuɣal ur yezmir ara ad yexdem. Tamurt-is iɛedda fell-as lexṣaṣ. Dɣa adabu n tallit-nni, yeɛni lḥukuma n lweqt-nni, yeɛni le pouvoir de cette époque, Yeddem akk idrimen n lbanka-nni, s wakka argaz-nni iruḥ-as akk wayen akken yesɛa, yuɣal d aẓawali, ulac anda ara yeṭṭes. Amin. D ayen, d ayen i d, d ayen i s-yeḍran i urgaz-agi d tidet, d, d amedya yellan, iɛac-it umdan-agi. Yettcehhi, ijemmeɛ iṣurdiyen-is di lbanka,

Imi yenɣa iman-is, yenɣa arraw-is, ur ten-ittceggiɛ ara lakul, ur d-iqeṭṭu ara i warraw-is ula d lmakla, meɛna a-t-in twalaḍ acu taswiɛt mi i d-iɛac. Idrimen-is akk ruḥen merra. Amin. Amin.
Idrimen d ttawil ara nessexdem mi ara nili neḥwaǧ-iten. Amin.
Mi ara nebɣu ad d-naɣ ayen neḥwaǧ. Amin.
S tidet, ilaq ad nxemmem i uzekka. Lameɛna Ṛebbi yenna-d, Yal ass ddeqs-is leɛtab-is. Yeɛni awal-agi n Sidi Ṛebbi ad t-naf di Linǧil n Maṭa, ixef wis setta, taṣeddart tis ṛebɛa u tlatin, neɣ Matthieu chapitre six verset trente-quatre. Azekka, Ṛebbi ad d-yefk ayen ilaqen. Amen!
Kked Sidi Ṛebbi i t-id-yennan gma Ḥmed Yusef. Amen! Ilaq ad namen belli d Ṛebbi i t-id-yennan. Nek ur ttxemmimet ara i wazekka, axaṭer ma yella ttxemmimeḍ i uzekka amek ara ak-skecment tugdi-m, umahent ad ttxemmimeḍ kan i uzekka ur ttxemmimeḍ ara ɣef Rebbi. Tidet, dinna ad k-skecment tugdi. Send Rebbi inek ass-agi, ɛac ass-agi, azekka yezmer i yiman-is. Amin. Amin.
Amin. Ma yella sɛiɣ idrimen, idrimen-agi ad d-aɣeɣ yis-sen d acu ara ččen warraw-iw ass-agi. Amin.
Ur s-qqareɣ ara ma ṣerrfeɣ idrimen-iw ulac d acu ara ččen ass nniḍen. Ilaq ad xemmeɣ i wass-a, azekka atan gar ifassen n Rebbi. Akka ad tesfehmeḍ akka i Mhenni Rebbi. Ad ṣerrfeɣ ayen ilaqen deg idrimen, ma yella kra i d-yeggran ad ten-jemɛeɣ i uzekka. Llant tɣawsiwin i ilaqen netteḥwiǧ-itent yal ass. Yeɛni mkul ass. Tiyeḍ ma nezmer ad tent-nesɛu d ayen yelhan, ma ulac dayen. Yeɛni ma ulac deg-s ad d-nefk wiḍ umedya, yeɛni ad d-nini amedya axelleṣ n lekra, n trisiti, n ṭṭlaba, d ayen ilaqen. D ayen ilaqen, tigaki kul kul ma yekfa ucehar ad tent-txellṣeḍ tigaki. Tigaki d timezwura. Amin.
Lmakla d ayen iwulmen. Teqqimeḍ i laẓ.
Ma yella d tilivizyu neɣ takeṛṛust, tilivizyu neɣ takeṛṛust, rnan-tent kan sufella. Sufella.
Tura ma la sɛiɣ ugar n yedrimen. Ugar n yedrimen, ihi telha tkeṛṛust. Telha. Telha tilivizyu, ad tferjeḍ. Mi rnant-tent kan sufella. Amin.
Daɣen ayen yeɛnan lmakla, ad d-naɣ kan ayen ilaqen. Naɣ kan ayen ilaqen yessefra. Ur nḍeyyeɛ ara, ur d-nessaɣ ara wakken nḍeyyeɛ. Amin. Ad d-naɣ i wakken.
Axaṭer neḥwaǧ aya. Neḥwaǧ, neḥwaǧ aya akka. Amin.
Am lbaṭaṭa, lxeḍra, ayagi yeɛni d ayen nettḥwaǧ yal ass. Yal ass, gma d asif. Kuli d ssemḥ kra ajdikc, ttxemmimeɣ ɣef widak-nni, ma teččur-d lmakla,

Ma d tiẓidanin, smeḥti, ma d tiẓidanin, yeɛni li sikrori agi akked tizeṭṭagi akkli, rnant-d kan sufella. Tura ad nernu iḍ umedya, ihi amedya-agi nsemma-yas amedya ɣef tsenduqt igarwajen. Am tsenduqt igarwajen, mi ara ḥwaǧeɣ agarwaj, ad ldiɣ tasenduqt-nni, ad t-id-ddmeɣ. Ula d idrimen daɣen kifkif, ad ten-sxedmeɣ i wakken ad d-aɣeɣ tiɣawsiwin i ḥwaǧeɣ. Yella yiwen d ababat yebɣa ad yexdem u yeḥwaǧ tafḍist. Iceggeɛ mmi-s ɣer lǧiran ad as-d-yawi tafḍist. Ad d-yerḍel tafḍist. Yeɛni i wakken ad d-yerḍel tafḍist. Lǧar-nni yugi, yenna-yas, Ur k-d-ttakeɣ ara. Baba-s n beqcic-nni yeččeḥ, dɣa iceggeɛ mmi-s ɣer lǧar nniḍen. Winna yenna-yas-d daɣen ala. Aqcic-nni yezzi-d akk fell-asen, nnan-as-d xaṭi. Dɣa baba-s yezɛef, yettiẓẓif, yeɛni yettsuɣu, yeqqar, Wigi d yir lǧiran, d imecḥaḥen! Yenna i mmi-s, Ruḥ, ddem-d tafḍist-nni-nneɣ.

I wakken ad d-neqqir s tugdi-nneɣ, wek yan atmaten-nneɣ, tismatin-nneɣ ad ẓrent fell-aneɣ, Sidi Rebbi a ɣ-iɛawen, a ɣ-yekkes
tugdi deg wulawen-nneɣ, axaṭer ma kecmeɣ tugdi, ilaq ad nefhem kan belli nxus s leḥmala n Sidi Rebbi. Ih, mi teẓriḍ iman-ik teggadeḍ.

Mani ulac ixus. D akken iḥwaǧeɣ kan ass-agi ur sɛiɣ ara ziyada. Mani ur xuṣṣeɣ ara. Sidi Ṛebbi yettweṣṣi-aɣ deg wawal-is i wakken ad nettkel fell-as. Ad nettkel fell-as axaṭer yenna-t deg wawal-is, Ad iliɣ yid-wen arma tefna ddunit. Ma yella Sidi Ṛebbi yid-neɣ, d acu ara nugad? D acu ara nugad yes? Ma yella ur numin ara s Ṛebbi,

Amin. Ad t-neǧǧ akka d asteqsi, mkul yiwen yeẓra iman-is. Amin.
Amin. Amin iman-is. Amin.
Ma yella kra d-darnuḍ neɣ... Mi d-darnuḍ tasteqsi-agi Yusuf, ur d-qqareɣ ara. Meɛna ad d-iniɣ win iḥuzan imedyaten-agi, ad yeqreb ɣer Sidi Rebbi. Syen i Sidi Rebbi, ayen akka d-tesliɣ deg wawal-ik iqedsen, akka d-ferqen akka watmaten-nneɣ, d tidet, sɛiɣ tugdi, sɛiɣ cceḥḥa, sɛiɣ tismin,